Хәерле көн, хәерле кич, хәерле иртә, безнең Дөнья студиясен караучы хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бүген без Дөнья студиясендә яңа сәхифә ачып җибәрәбез. Ул Конгресс мөнбәре дип аталачак. Һәм бездә кунакта Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең урынбасары Марс Рифкать улы Тукаев. Марс Рифкатович, менә бүгенге сәхифәне ачып җибәрүебез юкка гына түгел, сез яңа гына сәфәрдән, Магнитогорскидан мең чакрым юл узып, төнлә генә Казанга кайтып төштегез. Нинди максат белән бардыгыз Магнитогорскига? Беләсезме, Магнитогорск, әйткәнегезчә, бик ерак, ләкин Магнитогорскида Бик күп татар халкы яши. Анда 30 меңгә якын милләттәшләребез бар. Шулай ук безгә кардәш, туган булган 15 меңгә якын башкорт милләтеннән халык яши. Әледән-әле чаралар үткәреп торалар. Магнитогорск инде, белгәнегезчә, татар халкының Теге төзәлмәс ярасы дип тә әйтеп була, чөнки узган гасырның утызынчы елларында нәкъ менә Татарстаннан һәм Башкортстаннан бик күп милләттәшләребезне кулак диеп, анда мулла диеп, шундый халык дошманы дип нәкъ шул шәһәргә, шәһәр буласы урынга, далага, Сөргәннәр һәм менә безнең милләттәшләребез шул шәһәрне күтәргәннәр бит инде, әйме? Һәм ул шәһәрне күтәреп кенә калмаганнар, озак еллар буе инде, хәзерге көндә, бүгенге көндә дә Магнитогорск металлургия заводында эш эшлиләр. Бик авыр шартларда яшәгәннәр һәм татар халкына, татар милләтенә анда икеләтә кыен булган, бер яктан инде авыр, авыр хезмәт, Бик күп үлүчеләр булган бит инде. Авыр хезмәт булса, икенче яктан менә милли яктан бик нык басым ясалган. Моңарчы инде шушы 80 нче еллар ахырына кадәр бик нык теге руслаштыру сәясәте дә алып барылган инде ул якта. Ләкин менә шушы үзгәреш җилләре нәтиҗәсендә акрынлап, акрынлап булса да, андагы милләттәшләре, милләттәшләребез үзләренең милли асылына кайттылар дияргә була. Бик озак еллардан бирле инде анда безнең татар үзәге дә эшләп килә, татар милли мәдәни мөхтәрияте дә эшләп килә. Мансур Казович, менә сез әйттегез, минем күз алдыма бер материал килде. Безнең Халкым минем газетасында Тәэминә Биктимерованың Әтнә районы Шимбер авылындагы бер мулланың, Шушы Магнитогорскига сөргенгә сөрелүе һәм кире ул аның качып туган авылына кайтуы кечкенә авылдашлары аны кертмәве һәм ул анда урамда ачка төнне салкында өшеп үлгәне турында язылган иде. Менә шундый мин ул материалны укыганда ук теге җыламыйча ка тәнгә казы итләре чыга торган Шулай. материал иде ул. Шулай, ул инде андый язмышлар бик күп булган. Аларның менә шу шундый язмышларны берләштереп, язучыбыз, җәмәгать эшлеклебез Фәүзия Бәйрәмова Кырык сырт дигән роман да язды. Аны да җыламыйча укырга мөмкин түгел. Бик кызганыч инде. Ә менә хәзер, Аллага шөкер, алар бергә берләшеп, автономияләрен оештырып, милли үзәкләрен булдырып, матур гына чаралар да уздырып яталар. Әйе, менә шул моннан сөрелгән, Татарстаннан, Башкортостаннан сөрелгән шундый алдынгы фикерле кешеләрнең хәзер инде оныклары, чынлап та алар күренеп тора, шундый нәселдән килгәннәре дә күренеп тора. Яңадан менә шушы милли рухта инде төрледән-төрле чаралар үткәрәләр. Әйтәсем килә, менә бүтән өлкәләрдән аерылып та тора, бүтән төбәкләрдән аерылып та тора Магнитогорск шәһәрендәге татарлар, чөнки алар төрле яклатып, төрле юнәлешләрдә эшчәнлек алып бара башладылар. Инде белүегезчә, Татар рухы дигән газета чыгаралар, әйме? Һәм шәһәрнең берничә ноктасында факультатив рәвештә генә булса да татар класслары эшләп килә. Татар телен өйрәтүче курслар эшләп килә. Халыклар дуслыгы йортында татар үзәге эшләп килә. Һәм менә бер чара бетә, икенчесенә әзерләнә башлыйлар Магнитогорск татарлары. Әле көз генә, көз көне генә анда Хәтер дигән, инде озак еллардан бирле үткәрелеп килүче Хәтер дигән фестиваль-конкурслары узган иде.

Ләкин кырыгынчы елларда, сугыштан кайтканнан соң, Габдулла Рәхимкулов Магнитогорскига бара һәм анда хезмәт итә башлый, шунда эшли. Һәм шунда эшләгән вакытта менә андагы татар тормышына килеп керә инде. Андагы театр түгәрәкләрендә, җыр бәйгеләрендә катнашып, үзен күрсәтә һәм Казаннан килгән артистлар аны күреп хәйран калалар һәм аны Казанга алып китәләр инде. Шул вакытта аның менә иҗат юлы нәкъ менә Магнитогорск шәһәрендә башланып киткән дисәк тә була һәм андагы милләттәшләребез аны беркайчан да онытмыйлар, әле аны күреп, Магнитогорск җирендә күргән өлкән буын вәкилләре дә бар. Менә күпме кеше катнашты әлеге конкурста? Бу бит халыкара дәрәҗәдә беренче тапкыр узуы. Әйе, бу конкурс Габдулла Рәхимкулов исемендәге конкурсның идея авторы, фикер э, атасы дип тә әйтергә мөмкин инде, э, танылган композитор Рафаил Бакиров. Э, ул да менә Шушыннан Татарстаннан сөрелгәннәрнең оныгы, баласы бит инде. Танылган композитор бүгенге көндә дә Магнитогорск дәүләт консерваториясендә укыта. Ул менә шундый конкурсларда катнашучыларның катнашучылар саны күп булганга күрә, солист-вокалистлар өчен һәм профессиональ солист-вокалистлар өчен аерым конкурс игълан итү фикере белән чыга һәм безнең андагы милли хәрәкәт моны хуплап чыга инде. Менә ул узган елны беренчесе узган иде, ләкин узган елны әле ул төбәк фестивале булып кына узса, быелдан башлап инде алар аны төбәкара, хәтта халыкара күләмгә чыгарга тырыштылар һәм исемен дә шулай беренче халыкара фестиваль, конкурс итеп үткәрделәр. Катнашучылар күп булдымы? Катнашучылар бик күп булды. Халыкара статуска туры килде дип әйтергә була, чөнки Кытай Халык Республикасыннан, Казахстаннан һәм Россиянең э, төрле төбәкләреннән, әлбәттә инде Чиләбе өлкәсенә якын булган төбәкләрдән э, катнаштылар. Татарстан, Татарстан, Башкортстан, э, Свердловск өлкәсе, шуннан соң якындагы Курган өлкәсеннән һәм Свердловск Күргән. Чиләбе үзе. Чиләбе өлкәсе үзе инде, әлбәттә, катнашучылар булды. Ә менә кем гран-при алды? Гран-при бик дәрәҗәле жюри катнашкан иде, әмма монда инде төрледән төрле. Ул инде конкурста игълан ителсә дә теге профессиональ дәрәҗәдә дип. Әлбәттә, профессиональ дәрәҗәдә булмаганнар да катнашты инде. катнашучылар теләгән кешене җибәреп булмый бит инде килгән кешене беркемне дә бормадылар җырлыйм дип торган кешене җырлыйм дип торган кешене шуңа без инде татарстан делегациясе буларак бардык конгрессның делегациясе булып барган идек анда мин һәм казан филармониясеннән татарстанның атказанган артисты чулпан әхмәтҗанова яшь җырчыбыз әйме шуннан соң баянчы халыкара конкурслар лауреты лауреаты Булат Хисмәтов һәм Кытайдан килгән милләттәшебез, бүгенге көндә Казан консерваториясендә белем алучы Базарбай Бикчәнтәев тә барган иде. Без инде аларны кунак буларак катнашыр дип уйлаган идек, ләкин жюри үз сүзендә торды, ни дип, бу конкурста катнашканнар икән, алар да алар аларга да урын бирергә кирәк дип. Һәм жюрида инде бер тавыштан диярлек шушы халыкара конкурсның гран-приен Чулпан Әхмәтҗановага бирү турында карар кабул иттеләр. Ә беренче урынга кем? Ә беренче урынга Кытайдан килгән милләттәшебез Базарбай Бикчәнтәев булды. Ә тамашачы күп җыелган иде шуңа караганда. Тамашачы күп җыелды, бик озак барды. Башта һәр кеше дигәндәй катнашучы инде икешәр җыр башкарды, 50 гә якын катнашучы бар иде барлыгы. Сәгатьләр буе дәвам итте. Көндез башланып, кич белән бик соң гына бетте чара инде. Милләттәшләребез күп җыелганнар иде. Шуннан соң менә беренче урын дип әйттек инде Базарбай Бикчәнтәев иде һәм Чиләбе өлкәсенең Троицк шәһәреннән килгән, инде күп безнең милләттәшләребезгә таныш булган Фәрит ага Якуп. матур җыр да иә шундый ук беренче урын бирелде бик матур җырлый инде фәрит абый да ул да бик матур итеп башкара инде яше баруга да карамастан һәм әле без тагын конгрессның махсус бүләген дә алып барган идек аңа кем лаек булды татар җырын иң моңлы башкаручыга дигән без инде жюри белән киңәшләшкәннән соң ул бүләкне дә шул троицкидан килгән һәм троицкидагы безнең милли оешмабызны җитәкләгән Фәрит Якуповка бирдек. Әйе, ул аңа лаек. Әйе. Э, Мансур Катович, рәхмәт сезгә. Менә шушындый бәйгеләребез әле безнең ай сайын, айга икешәр, өчәр Россиянең һәрбер төбәгендә булып тора. Барырга язсын, күрергә язсын һәм кайтып, менә күрә алмаган тамашачыларыбызга, караучыларыбызга, милләттәшләребезгә җиткерергә язсын. Амин. Э, мин тагын шуны әйтергә онытканмын. Э, бу җыр конкурсына шулай ук татар моңы телевизион башкаручылар конкурсыннан да аның башкарма директоры Илсияр Шиһапова катнашкан иде. Һәм алар да инде һәм жюри белән киңәшләшкәннән соң шушы конкурста катнашып, икенче урынга лаек булган ике кызны, алар икесе дә Чиләбе өлкәсеннән, берсе Магнитогорск шәһәреннән, берсе Чиләбе шәһәреннән булган ике кызны татар моңының икенче турына алып килү турында карар кабул ителде инде. Монысы да бик матур фал. Әйе. Э, бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, хөрмәтле караучыларыбыз, бүген безнең Дөнья студиясендә кунакта Конгресс мөнбәре дигән сәхифәбезнең беренче кунагы Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитет рәисенең урынбасары Марус Рифкат улы Тукаев булды.